Sou, an do wiere mer erëm bei enger fonkelnigelnagelneier Folg vun Daisy. Mat dobäi ass de Jeff, den Tom an de Ben an meng Wéinegkeet. Mir sinn de fofzéngte Mee, dat heescht genau haut, op de selwechten Dag kënnt déi Folg awer warscheinlech eraus. Mir hunn ons relativ vill Zäit gelooss beim Ophuele vun neie Folgen, vu que dass mer net ëmmer ëm déi selwecht Zäit Zäit hunn. Déi hunn eng Jackett an an. Mee bon, dir gesitt, ech gesinn anescht aus. Dat läit dorunner, datt ech probéiert hunn eleng ze spillen an dekadent gescheitert sinn. Ech ge hu mech vun enger ganzer Hord vun Zombien iwwerrenne gelooss. An naja, dat ka jo jid alt dem beschte Spiller kann dat jo mol geschéien, géing ech soen, nee Jongen? Nee, nee. Oh, Jeff, halt dach einfach deng Maul! Tom, du wollts haut lech keng Gasluucht

An kee Mënsch huet getraff. Ech hunn et relativ witzeg fonnt. Ech si laanscht gelaf mat mengem orangen Hutt wéi de King, gell, wéi de Bear Grylls. Du hues eng Chuck Norris gespillt. Et schiet der, ech sich mer elo déi orangen Hutt. Deen orangen Hutt hunn ech jo schonn. Elo brauch ech just nach déi orange Reejackett.
Bass da Gemengenaarbechter? Jo, dat kann ech och maachen, mee da muss ech net vill maachen. Da stelle ech mech einfach dohinner a stäipe en Piicht oder esou.
Kann se als Hollänner goen an d'Leit einfach mat Fussball vollblären. Dat kann och sinn, jo. Wow!

Elektro einfach. Dir kënnt awer mol op Balota kucke goen, vläicht fannt der do nach eppes. An de op den Airport, mee ech weess net, kënnt riskéieren, zu 3 Stéck misst et goen. Mee vu que dass mer een dobäi hunn, deem säin Toun net funktionéiert, ass dat eng e bësse méi riskant Saach. Ech héieren mol net wann dir fortlaaft hei. Ma ech si lo bei de Bauerenhaff eriwwer, bei déi Baueren. Sot mer, sot mer am beschten ëmmer schéi Bescheed, gell, well soss een versteet zwar do seng Stellung ze halen an dir sidd scho laang weider.

Sou, ech ginn elo mol Lucky Lucky, mä wat hei nach alles ass. Am Bürosgebai hunn ech vläicht Chance fir eng Waff ze fannen, wou ech.
Bingo! Hei wou ech vum Däiwel schwätzen. Ech hunn den orange Reemantel fonnt. Déck gäil! Ech war elo sécher guer net op. Nee, nee, oh wouhier?

Jongen ech hun awer en Hausdéier fond. Oh wéi nass de wéi nass den e gudden Zombie hei oh bass du gudden lass mech a Rouh Ech hu méi deck Mënn do.
Stell dech rondrëm voilà.
Oh lo leeft mäin Hond mer awer no dat fannen ech cool also Jongen ech falen net oppe.
Nei nei ja ké mir si lous zevill haut he du nervt.
Hu mer gudd Schlupp Béier. Ah dat ass eng Idee, ech drécken mer eng gutt Schlupp Monstère hei.
Ass schon owes léiwer eng eng Simone Régal.
Wat machs du do? Ech? Ech leien hei virun him. Wisou lees du dech direkt niewent him? Hien ass fort, hien ass fort, hien ass fort.
Pristine.
Du muss zum Géigend em Brécker an dann net direkt niewent em. Maja dofir sinn ech erop geklommen well uewe gesäit uewe gesäis nech déi Säit. Freddy T-Shirt
interesséiert mech op hei eng Waff läit, dat wär scho mol net schlecht, sou eng kleng Mousin oder sou. Ah jo, wann ech iech kann e gudde Rot ginn, den déi si Spiller déi wou sech nach net esou gutt auskennen, bleift wech vum nërdleche klenge Flugplatz, do ass e Gebai. An do kann een e Bug ausnotzen, dass en an d'Gebai eran, an d'Policestatioun erass, eran, wéi nennt een dat, glitscht, eraglitscht, jo. An esou sinn ech virdrun och gestuerwen. Also ech sinn der haut op déi verschiddenst Aart a Weisen hei gestuerwen.
Tausend Wee géint d'Gras ze beissen. Jo, definitiv, definitiv. Also Jongen, ech hat nach ni, waart, ech hu virdru gesot, ech wëll gären en orange Reemantel, an ech hunn e fonnt. Also dat heescht, ech hätt elo gär an engem Véier an an nach Tarnkleedung an esou. Eng Läischt déi voll Equipe do läit, esou muss dat sinn. Hei den d'Lätsch hat ech eng gäil Zeen, déi hat ech natierlech och op net opgeholl. Do war ech frësch gespawnt ze, wou war et, ze ze ze ze ze Berezino ënne bei der Lambermüll, do hat ech eng Aaxt fonnt. Ech sin 3 Meter weider gaang, do war en Tippchen zäitlich an der Heck verstoppt, e Sniper mat allem, mat Snipergewier, mat Uniform an allem, vun hannen no d'Sach ugaang a Schlo a seng Saache geholl, dat war richteg gudd, also esou séier war ech nach ni equipéiert.
Tom wéi gesäit en aus? Ah gäil!
Ma ech probéieren elo nach eng Kéier eranzekommen, dat huet scho alles opgehaangen. Wann ech elo nach eng Kéier ofkacken, dann kommen se an enger Stonn nach eng Kéier erëm. Bass du haut nach als Kommentator täteg oder wéi? Jo.

Boah, ech wees et net, 10 oder 11 oder sou, mol kucken. Dei harte Kern do ass et jo. Dat heescht kriss de wat kënnt den Dynascht do wann ech wëlls opman? Am Moment hun ech do en schwarze Bildschirm. Ah, dat ass zwar kacke.
Jo, also dei lénkse geet, mee wann ech dei si opmaachen dann. Mä ech maache Steam eng Kéier ganz zou. Ah, ech si rëm am, am Bürosgebai gespawnt. Fannen ech gutt. Kann ech da kucken, ob eppes Neies gespawnt ass? Do läit eng Cola um Buedem. Ech bräicht e Rucksak. Ech si lo rëm do. An wat hu mer hei? Uh, e Sak Räis. Deen ass a China warscheinlech ëmgefall.
Ech wier awer frou, datt s du iwwerhaapt eppes hues. So lo kënnen eng. Oh op den F4 aleng kuckt Weißt du nach ëmmer de Jeff? Ech leien nach hei jo.
Mä solle mer lo weiderlafen oder? Boah irgendwie hänkt de Server nach e bëssen mengen ech.
Oder Tom wéi ass et bei dir? Tom wat dreifs du an dir vorbäi?
Tom? Hä? Ja?
Wat wat solle mer solle mer waarden oder solle mer weiderlafen? Dann laaft dir weider, wann ech erakomm da komm ech dann dru gesprint. Ok gudd, dann mir sin nach emmer eis heier iwwert de Strand fort. Ok waart, da si lo ze laang do hockt an ech kréien hei näischt un d'Laf.
Sou, de Orlandiaman ass nach emmer do. Aah d'Sonn geet voll an d'Aa Mann. Sou ass nach e frësch gespawnte Server, ech fannen nach näischt anstännjes geil. Aah du muss einfach seitlech kucken.

Oh mein Gott, ech wär sou frou wann ech géing eng Waff fannen. So kennt kee vun Iech den Serdar Sumuncu? Doch.
Kenns de deen Tom? De Hassprediger.
Deen ass esou gutt gell, Schierner. Deen ass sou genial deen Typ gell. Ech zeck gekuckt gell, dat bescht, also deen huet mer wierklech aus aus der Séil gesprach deen Typ gell. Wann der iech interesséiert da gitt eng Kéier op de Youtube kucken, Serdar Sumuncu heescht e mat ce, dat ass en türkeschen, däitsche, ja wierklech Kabarettist oder Komödiant éischter, sa herrlech, herrlech. Ass dat deen mat der Opel Zeen do? Jo.
Den Opel! Wat soll ech mir en Opel kaufen? Was mach ich denn mit dein Mopel? Den ass sou cool den Typ, gell? Ja genau den.
Der seet, ja warum soll ich Facebook benutzen? Da der Hans hat eine Kackwurst geschissen und drei Leute mögen das. Die drei haben wahrscheinlich selbst eine Kackwurst geschissen. Dat war sou cool, gell? Natierlech hunn ech et menger Frëndin gewisen an hat esou gesot, jo ass guer net witzeg. Ja meng Frëndin geet dat och sou.
Ech sou, okay.
Et hunn déi, déi Fra dat alleguer esou un sech. Also ech hoffen, dass elo kee Fraleit, deen dat, kee Framënsch wat dat héieren huet. Ech si mol gespaant, Jeff, du leefs ob ons zimmlech iwwerhaapt héich. nei Fraleit nokucken.
Wann e Framënsch dei Video gesäit, da sollt en e Kommentar drënner schreiwen, Äussende Framënsch. Freie Leute mögen das, he? Déi
dräi si wahrscheinlech selb Frau, Frauen. Nee, deen Typ ass wierklech genial, gell, wat dee vun Zeen do vu sech gëtt. Mm.
Mm. Die Jung wieso nee. Ech kann de System am Opel trauregen Wald. Ah, du muss de ganze Video ansinn sass ech mengg ze dat eng Stonne oder sou Hassprediger. Oder du hues och e Video wou ze auss mein Kampf fir lies an ze sou krass verarscht gell einfach nëmmen herrlech. Mein Kampf Ein yeah. Tier paart sich nur mit einem anderen Tier. Hei lo Plätschke op der Déngens, gell? Sou, lo kënnt jo réischt Elektro, nee? Oh, beim Gebuertstag, Äh, wéi Wéi, hei kënnt lo mol Tscherno. Oh, Tom, kanns net op Tscherno kommen? Ma ech sinn, ech si scho, ech hat, ech si méi no un Tscherno dru wéi Dir et sidd. Nee, dat stëmmt net. Wat?
Du wäers awer warscheinlech erëm an Tscherno hänken, schonn, nee? Äh, ech si, ech si geschwënn bei, beim Sniperbierg laanscht.
Okay, ech mengen, da si mer awer, ma, mir si, ech gesi mol Tscherno hei.
Tom dann ziel eis mol zu wat mëssen an de Moment.
Eier starten e si grad zréck ech meng Soundkaart weggestalt nach puer Astellungen rëm äh, gefréckelt, dats mein Dolby lo gutt kléngt an ech hoffe lo, dats mir déi si en Toun rauskréien. Voilà. Fro mol léif, villäicht seet Dir jo, villäicht seet och nee. Ja, lo gëtt et spannend, sinn am Please wait screen.
Bitte warten, meine Kameraden, wir haben uns heute hier im Hofbräukeller versammelt. Wir müssen.
Dat ass schlecht. Hä? Schwätz mal den Ton. Dat ass schlecht.
Wann s de sou no bei mer sëtz. Ah, ech hat gëtt wann ech sou schwätzen.
Ech hun Toun! Yeah!
Ech wier der, wann ech iergst en Typche gesinn, dee wou mat mir schwätzt, da fänken ech esou u mat schwätzen, honnertprozenteg. Sou, du kënns da esou, et geet esou, hey, friendly, friendly. Hallo, mein Kamerad! Haben wir uns heute hier versammelt, um Sekt zu trinken?
Wat, Tom, da laf laanscht d'Küst einfach weider.

Jo huet se de ganze Räis gefriess oder net? Ja. Ech soen eng Chuck Norris, jo. You have eaten all rice. S'hutt och, se hutt och mat gefriess, jo. Ah waart ech drénken an engems nach déi Fläschen hei. Trénk.
Wéi sidd dir bei, bei Tscherno duerno? Level vun der Stonn, mat Virun Tscherno.
Okay.
Also grad laanscht den Airfield. Trëffs direkt op.
Mir sinn do, ongeféier do wou et ufänkt. Do wou den Airstrip ufänkt. Also ass nach déck Hardcore, do kann keen eppes dogéint da soen ne.
Do komme ganz, ganz hardcore hinner gelaf. Hardcore?
Jo, jo, ass voll am Sprinten hei.

En rouden Rucksack fonnt, sou Kannerrucksack.
Lénks ass mol seng Military Base, sinn iwwerall sou Zelter opgeschloen.
Jo laf do laanscht, laf op alle Fall do laanscht. Awer op alle Fall, alle Fall, eh? Nëmmen net dohin, nëmmen net dohin!
Emmer nemmen wech. Wes der wat, ech mengen mir iwwerzéien an Zäit e bëssen. Mer hu mir eng laang Folg, Tisch, dann hu mer nach 10 Minutte weider Langweil. Wuhuu! Ja gell! Wuhuu! Yeah!
Ja, wir wollen das alle!
Und noch viel mehr!
Ah, ech wollt lo eent e coolt Lidd sang, mee et fällt mer näischt an. Also ech gesinn hei wäit a breet näischt. Keng Beweegung, näischt. Oh, awer stees du einfach sou do, oder wéi? Nee, ech leien. Antoine, du bass haut erëm sou witzeg. Ah, mee et ass jo mol keen, dee wuer Juegd op mech mécht, gell? Dat wär jo wéinstens interessant, wann een hei géing. Mee da komm ahinner.
Mee putain, ech kann net fléien. Ech wënsch, ech kéint fléien, et geet awer net. Mee dann Tom, da kuck mol dass du Auto an dat Spill kommt. Mee dann haal doch de Mond.
Wou ass där Villa? Ass dat direkt hannert den Zelter do? Hei ass elo seng laang Mauer lénks. Genau. Also ech géing direkt dohinner goen, ouni Ëmweeër. An dat war elo guer net sarkastesch.
Ah du bass du bass souwisou de Sprinter, renns iwwerall riicht derduerch. Shit ass den Deng orange Jacket ey. Jo.
Boah mat engem roude Rucksack och nach un also méi opfälleg.
Tom du muss nach sangen Marshall gegen die Machine. Ok meng Frëndin schreift mer grad sinn am Arsch cool. Geil da weem sengen?
Sinn am Arsch Keng Ahnung. Wéi richt et do? Fro mol. Soll ech mol froen?
Jo fro mol. Hal op, mech e Stéck fäerdeg ënner gell. Frëndin schléit mech ëmmer an alles. Ja, uh.
Ech, ech schécken em de Video hei, gell? Dann äh, nach mir interessant.
guckt sowieso net meng Videoen. Junge, wo si Dir? Si lo duerch d'Mauer?
Duerch d'Mauer, wéi was du op den Airfield?
Ah, Dir sidd net do. Nee, Strand.
okay, da kann ech um zréck.

Ech fennt all Mënschen säit Mësch Miersch gesi ginn. Waffen? Wee huet do gepaff? Nee. Ech, ech.
Et ass esou schéin um Strand. Den Tom den huet eng schmock Moss um Strand gesinn. Oh ja.
Sou eng Zombie Bitches, yeah! Se hat sech gereekelt an d'Been ass erof gefall.

Wéiviler hu mer? 53? Boah, ech kann a bësse spillen. Ma da waart ech dann hei eng kleng Pausien.
Wat, da gi mer ons hei matsen an de Séi stellen, well dat esou, well ech absolut keng besser ze dinn hunn.
Vu wéi ëmmer, nee? So, stelle mer ons einfach hei Verstopp hin. dech am Séi, esou beschass wéi s de ausgesäis mat deenen orange Klamotten. Oh Gott, ech hätt grad en Alligator dran. So, da géing ech soen, merci fir d'Nokucken a bis geschwënn hei bei de Séi. Salut! Ciao. Ciao.